Исәнмесез, сез Татарстан егерме дүрт телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Миләүшә Хаҗиева таныштырырмын. Ә хәзер төп темалар турында кыскача. Күңелгә ошаган шөгыль. Китапханәче булырга алай уйламаган идем, ләкин шул юнәлешкә кереп китәргә туры килде. Роза Закирова ун елга якын китапханәче булып эшли. Куян асрау безнең мавыгу. Гади куяннар да бар, ана нәселлесе бар, ата анасы бар. Ни өчен Гыйлемхан Хафизов куяннар үрчетә башлаган? Табигатьне саклыйбыз. Не надо вдоль дороги сажать. Сейчас надо вот во дворах, территориях, улицах. Кукмара агач утырту акциясенә кушылды. Спортны яратабыз.

Алмаз Ильдарович, не раздумывая, пришел в военкомат. Беренче номерлы гимназиядә тагын бер мемориаль такта ачылды. Китапханә ул күңел дәваханәсе. Ә анда эшләүчеләр балалар һәм өлкәннәр өчен төрледән төрле китаплар тәкъдим итәләр. Роза Закирова Зурсәрдек авылы мәктәбендә 10 елга якын китапханәче булып эшли. Бүгенге көндә аның карамагында 18 меңнән артык китаплар һәм дәреслекләр бар. Китап яратканга күрә шушы һөнәргә килгәнмендер дип уйлыйм. Ул китапханә эше турында барысын да белә. Роза Закирова мәктәп китапханәсендә ун елга якын эшли. Бу еллар дәвамында ул китапларны саклаучы гына түгел, ә укучылар өчен чын остаз, аларны укырга һәм танып белергә рухландыручы да булып тора. Безнең китапханәдә көннәр бик күңелле уза. Көн буе инде без монда балалар белән, балалар китап алалар, балалар белән төрле дәресләр үткәрәбез, төрле конкурсларга әзерләнәбез. Библиотеканың бер дә буш торганы юк. Бүгенге көндә китапханәдә унсигез меңнән артык матур әдәбият китабы һәм дәреслекләр бар. Шулай да балалар өчен электрон мәгълүмат эзләү чаралары да каралган. Китапханәче сүзләренә караганда, китапларның ике төрлесе дә укучылар арасында киң таралыш алган. Электрон китаплар да кирәктер дип уйлыйм инде мин. Заманадан артта калмаска кирәктер, ләкин чын теге китап исе килеп тора торган китапны уку, ул үзе бер рәхәт инде. Педагоглар һәм укучылар билгеләп үткәнчә, Роза Ринатовна һәр баланың күңеленә хуш килгән китап табарга һәм әдәбият турындагы белемнәрен уртаклашырга һәрвакыт ярдәм итәргә әзер. Безнең гимназиянең китапханәсе бик бай. Һәм без кирәк вакытта бу китапханәгә бик еш йөрибез. Мин, мәсәлән, үзем әдәбият укытучысы буларак, дәреслектә булмаган әсәрләрне гел шушы китапханәдән табам. Китапханәче хезмәте җиңелләрдән түгел. Әмма бу һөнәрне сайлаган кешеләр үз эшләренә тугры калып, кешеләргә китаплар аша аң-белем алып киләләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Гыйлемхан Хафизов 40 елдан артык куяннар үрчетә. Аның бу сөйкемле җан ияләрен каравы аңа шатлык кына китермичә, ир-атка буш вакытын файда белән үткәрергә дә мөмкинлек бирә. Куян асраучыда безнең төшерү төркеме дә кунакта булды. Куян асрау өчен генә Бик җиңел дә түгел, бик авыр да түгел, но алар ашарга сорап кычкырмый, шунысы яхшы. Гыйлемхан Хафизов кечкенәдән хайваннарны ярата. Ул аларны сату өчен түгел, ә яраткан шөгыль булганга асрый. Ташкент шәһәрендә участковый булып эшләгәндә үк ул куяннар үрчеткән. Кырык ел элек Гыйлемхан Хафизов туган якларына әйләнеп кайта һәм хәзерге вакытта ул Зур Сәрдек авылында яши. Үзенең шөгылен ул монда да дәвам иткән. Ул чагында куяны, зурлар яулар. Шуннан асрап киттем инде мин аны, кызыгып. Малайларның куян оясыннан эзләп табадыр инде кичәнең чынында. Куян оясына кереп утыралар иде. Хәзерге вакытта аның хуҗалыгында егермедән артык куян бар. Алар уңайлы шартларда яшиләр һәм бу хайваннар өчен билгеле бер рацион да төзелгән. Булган әйберне салам инде, печән әзерлим, ашлык, ашлыктан нәрсә бирәм, арпа бирәм, солы бирәм, кечкенә Кишер яфрагы, чөгендер яфрагы, шуларны бирәм. Куяннарны үрчетү Хафизовларда гаилә эшенә әверелгән. Галимхан абыйга бу эштә хәзер хатыны, балалары һәм оныклары булыша. Карый бабай, карый, җентекләп карый инде, яратып карый. Яратмаса, асрамас инде. Инде туктатты дип карадык, Тазалыгы шуңа хәтле хәер 77 белән бара. Галимхан абый әйтүенчә, аның шөгыле, хайваннарга мәхәббәт һәм үз эше белән мавыгуның олы яшьтә актив һәм бәхетле тормыш сөрә була алуына дәлил булып тора. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Ел саен үткәрелә торган агач утырту акциясе шәһәр урамнарында, ишек алларында һәм паркларында уза. Быел анда балалар, битараф булмаган шәһәр кешеләре һәм район администрациясе катнашты. Эко-волонтерлар белән без дә аралаштык. Деревья это все-таки очень красиво, может даже посадить яблоню, чтобы кушать яблоки. Кулга көрәкләр, чиләкләр алып, мәктәп укучылары, күмәкләшеп, агачлар утырту акциясенә кушылдылар. Мондый яшел хәрәкәт быел Кукмарада беренче мәртәбә үткәрелә. Я просто всей душой рада. Это же расцветает наш Кукмар. Мин бу вакыйгага чын күңелемнән шат. Бу бит безнең Кукмарабыз чәчәк ата, яшелләнә дигән сүз. Яшел шәһәр ул чиста һава һәм матурлык. Кешеләр шатланып, әлеге матурлыкка хозурланып йөриячәк. Район башлыгы шулай ук

Без класс белән мондый акциядә беренче тапкыр гына катнашмыйбыз. Җәй саен яр буенда, мәктәптә агачларга су сибәбез. Без моны болай гына түгел, ә кешеләргә күңелле булсын һәм безнең әйләнә-тирә мохит күпкә матуррак һәм яхшырак булсын өчен эшлибез.
Миңа бу акция ошый, чөнки без шәһәребезнең экологиясен һәм матурлыгын саклыйбыз. Ел саен Кукмара районында төрле токымдагы йөздән артык агач утыртыла. Шәһәр халкы һәм кунаклар өчен табигатьнең яңа почмаклары булдырыла. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хәзер Манзарас авылы һәм Таишево микрорайоны халкы өчен футбол, волейбол яки баскетбол уйный торган урыннар ачылды. Биредә берьюлы ике спорт мәйданчыгы булдырылды. Бу объектлар спорт белән шөгыльләнергә теләүчеләр өчен, актив ял итү һәм сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен менә дигән урын булачак. Кукмара районында берьюлы ике яңа спорт мәйданчыгы ачылды. Бу җирле халык һәм спорт сөючеләр өчен әһәмиятле вакыйгаларның берсе. Ахыргы елларда спорт районда Спортка күп игътибар бирелә, күп спорт мәйданчыклары төзелә. Инде алга таба безнең төп бурычларның берсе булып, шушы спорт площадкаларны буш тотмыйчы, зур җиңүләргә ирешергә язсын. Беренче мәйданчык мини-футбол өчен билгеләнгән. Бу яшь спортчыларга һәм өлкәннәргә үзләренең күнекмәләрен һәм физик формаларын яхшыртып, яраткан спорт төре белән актив шөгыльләнергә мөмкинлек бирәчәк. Икенче волейбол, баскетбол мәйданчыгы, команда уеннары һәм тренировкалар өчен менә дигән урын.
Үсеп килүче буын гына түгел, өлкәннәрне дә, авылларыбызда яшәүчеләрне дә бу мәйданчыкларда уйнауларын күрәбез. Аларның күбесе актив тормыш рәвеше алып бара. Шул сәбәпле, Таишево зонасында бу мәйданчыкларга ихтыяҗ зур иде. Уенчылар инде яңа спорт мәйданчыгының бөтен уңайлыкларын уен вакытында күрә алдылар. Она лучше, покрытие здесь намного лучше, сами кольца тоже намного лучше, в них удобнее бросать. Да, будем сюда приходить, нам здесь очень понравилось. Киләчәктә җирле халыкны спорт белән шөгыльләнү һәм сәламәт яшәү рәвешенә кызыксындыруны арттыру максатыннан, авылларда да спорт мәйданчыкларын күбрәк төзү планлаштырыла. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмара ветеринария берләшмәсендә көн саен диярлек мәче һәм этләрне стерильләштерү һәм кастрацияләү процедуралары уза. Белгечләр ассызыклаганча, бу чараларның бик күп уңай аспектлары бар. Шул исәптән йортсыз хайваннарны контрольдә тоту һәм төрле авырулар куркынычын киметү. Беллага нибары берничә ай гына, һәм хуҗалары аны беренче тапкыр прививкага алып килгәннәр. Әмма вакцина кадаганчы хайваннарга гельминтлардан дару бирергә кирәк. Белгечләр әйтүенчә, саклану өчен бу бердәнбер процедура түгел. Стерильләштерү һәм кастрацияләү процедуралары мөһим чаралардан санала. При этом есть свои плюсы, в основном плюсы. Бу вакытта үз плюслары да бар, бу начар авырулар барлыкка килүдән саклый. Моннан кала, процедураны узган хайваннар өйдән качмыйлар, тынычрак булалар. Стерильләштерү һәм кастрацияләү процедураларының уңай яклары булса да, күпләр бу эшне хупламыйлар. Животное как бы все равно должно быть таким же, как и человек. Хайваннар бит инде алар кешеләр кебек үк, шуңа да алар белән бу эшне эшлисе килми. Хайваннарны һәрвакыт яхшылык белән тәрбияләргә кирәк. Һәркемнең фикере төрле булуга карамастан, Кукмара ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре кешеләргә хайваннарның сәламәтлеге өчен нигезле карарлар кабул иткәндә ярдәм итәргә тырышып, килүчеләр белән аңлату әңгәмәләре үткәрүләрен дәвам итәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Тынычлык һәм иминлек өчен гомерен биргән укучы турындагы истәлекләр аны белгән һәркемнең йөрәгендә яшиячәк. Кукмараның беренче гимназиясендә икенче мемориаль такта куелды. Әлеге вакыйга турында тулырак киләсе язмада. Я не знаю, сможет ли это быть словами утешения, но Алмаз Эльдаровича привезли. Пусть земле но он дома. Ярдәмчел, хезмәт сөючән һәм батыр. Алмаз Ягъфәровны белгән һәр кешенең хәтерендә ул һәрвакыт шундый булып калачак. Ул узган елның унтугызынчы ноябрендә, Авдеевка штурмы вакытында, хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган. Минем малай контрактный доброволец булып киттеме, тел үзе теләп китте, батыр аша һәлак булды, апкайтып, Аллага шөкер, апкайтып җирләдегеме. Дөресен әйткәндә, исән-сау безнең кешегә рәхмәт телим монда. Исәнлек, саулык телим безнең кешегә. Чыгарылыш сыйныф укучысының исемен мәңгеләштерү өчен Кукмараның беренче гимназиясендә мемориаль такта урнаштырдылар. Бу көнне укытучылар аны игелекле һәм ярдәмчел укучы буларак искә алдылар. Бик тәртипле, тырыш, спортны яратучан, кече күңелле, шундый егет булып истә калды ул безнең. Мемориаль тактаны ачу тантанасында аның дуслары һәм сыйныфташлары җылы хатирәләре белән уртаклаштылар. Без аның белән әле сыйныфташлар гына түгел, авылдашлар да. Алмаз кече яшьтән әтисе белән тракторга утырып, Игенчелекнең бөтен игенчелек хезмәтенең бөтен авырлыгын белеп үскән кеше. Катнашучылар геройны бер минут тынлык белән искә алдылар һәм истәлек тактасына чәчәкләр салдылар. Хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы һәм фидакарьлеге өчен Алмаз Ягъфәров һәлак булганнан соң Батырлык ордены белән бүләкләнде. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.